December ni khat kan lo thleng ve leh ta reng mai. December a lo thlen hi chuan thinlung hian Bethlehem lam a hawi a, khawchhak mifing te leh bera pu te, Nausen ranchaw pekna thlenga mu ten thinlung a luah thin. Mahse Myanmar rama kan unau buaina chhungpui kara hun hmang mek te erawhin Lalpian champha lawm tur hian an thinlunga hmun a la chang thei kher awm lo ve. Thih leh dam kara hun an hmang mek a ni sia. Hmun hrang hranga Kohhran hruaitu ten biakin ti chhe tawh lo turin Burma sipai Tatmadaw te chu vawi tam tak ngên mahse An ngenna ngai pawimawh lovin Thantlang khawpuia biakin pakhat chu tunhnai khan beiin an ti che leh. Tualchhung media in an tah lan danin November ni sawmhnih pasarih, Sanghnih sawmhnih pakhat khan Saint Nicholas Catholic Church Thantlanga mi chu Tatmadaw te hian an hal a, September atang khan in zathum chuang nghal tawhin Heng in zathum zingah hian biakin pali a tel a ni. Khaw mawi tak, hmun nuam tak ni thin kha Burma sipai ho suahsualna avangin thla leh hmunah a chang zo ta. Chin Human Right Organization in a tar lan danin November ni sawmhnih paruk khan sipai te hian than tlanga in tam tak kapin ni thum chhung zet a alh hluah hluah mai a, heti chung hian Chawl mai lovin Burma sipaite hian an la beih chhunzawm zel a ni. Ni rei lo teh chhungin building sawmli pakua, Thantlang Centenary Baptist Church te lin Tatmadaw te hian an bei hman bawk. Myanmar-a sipaite nasa taka an chet avang hian Thantlang mi leh sa sing khat lai chuan an chena in rauhsanin an thenawm ram thenkhat te nen India ram Mizoram ah an lut tawh niin tarlan a ni. Chenna hmun biakin office leh building pawimawh tak tak ti chhe nual mahsela duh tawk mai sipai te hian an la tum ih khawh lo mai a, nasa takin an la beih chhun zawm zel a ni. Chuvangin Myanmar mipuiten zalenna an hmuh ngei theih nan i tawngtai pui zel ang u.

Thi zingah sipai officer pakhat telin ruangte chu tuipuan nen tuam khawmin helicopter nen an thiah tak thu pdf te chuan an sawi. Chutia ruang helicopter in a lak rual chuan pdf te, a chhe zawnga ziahna lehkha te chu an theh darh chiam bawk a ni. Mandalay, Awngmi ta zanna number one police station chu nizan daruk leh chanve vel khan bawm a vawm a nia, inkahtawnna ri vel pawh hriat a ni nain Thi leh hliam erawh hriat a ni lo. November ni sawmhnih pariata Min Kin phet khet lam kawnga Burma sipai te kal kawnga mine bawm kam te thensak tura kal Piu Sawthi gang ho chu mine bawm vek avangin hliam an tuar a, chumi lungawi lo tlawm la kal nawn leh ngat te chu Zingdariat vel khan Pah Kah Phah ho bawm kam chil fuh lehin Mi sawmhnih vel an thi a, ruang te chu tui puan pawla khuin truck in an phur haw ta niin thu dawn a ni. Nimin zing lamah Rangoon, Buta Thawng Township a Teingphui, Bu Chaw, Kawngpuia traffic point bula police outpost chu hal a ni a, nimin tlai daruk leh chanve vel khan sipai lam tang Crony te City Bus YBS fourteen chu bawm hmanga beih a ni. Chin State Min Tat Tuma tupi kawnga sipai sawrkar tank pahnih hmahruaia kalte, State Administrative Council motor rual chu CDF min dat chuan an lo ambush bawk niin thu kan dawng. Nimin khan Kalimiao in daily Khama Ia T-six three a Sergeant Uan leh mi dang pahnih chu CDF kkg a in pe lut a, chuti rualin CDF te chuan ral thuam nena lut ni lo hi chu an pawm tawh dawn loh thu an sawi. Hei hi mahni lawka police pakhat PDF a tlu lut a hnua Rangoon Police Station a amaha va inman tir leh a awm vangin an fimkhur tawh a ni. Nimin khan vanduai thla takin hmun pakhatah PDF te Practice nei tura an kalna pdf pahnih chu tui an chehna an tla hlum a, ruang pakhat chauh an zawn hmuh thu hriat a ni. Senior General Min Aung Hlainate War Crime Crash chungchanga Argentina Court-in a pawm tawh thu leh International Court a chhuih a ni dawn niin thu dawn a ni. Mandalay Catholic hruaitu lute chuan Krismas lo thleng turah hian biakin chei leh ruai lam buatsaih te an ti lo tur thu thuchhuah siamin an sawi i, tunlai hian ram chhung hmun hrang hrangah buhseng hun lai a nih vangin pdf te chuan buhseng te an pui nasa a, tin pdf lam duty Muthlu leh dante sep bawh chhia inthlah dah te chu kekawl buna inhremna an nei te media-ah an pho lang a, inkaihhruai dan tha tak an kalpui dan a hmuh theih a ni. Nimina rampuma Burma sipai thi zat kan hriat theih chin te, Sagaing Division-ah sawmruk pahnih, Kachin State, Mun Ghin-ah pasarih, Mandalay-ah pali niin a vain sawmsarih pathum a ni a, Peku leh Sanstedt leh Sagein in Marpin leh Kani khuaa thi zat erawh hriat theih a ni ta lo a, mahse thi an tam hle erawh rin a ni. Myanmar-a sipai sorkar court chu a nimin khan civil hruaitu an paihthlak tak Aung San Suu Kyi thu buai a ngaihtuah mekah thuthlukna hmasa ber tihchhuah hun tur chu December ni rukah a sawn Nobel Peace Prize hial pawh lo dawng tawh Aung San Suu Kyi hi February ni khatah sipaiten Civil Sorkar thuneihna an hneh chuh khan manin thu buai hrang hrang a siam sak zui a, June thla atang khan a thu buaite hi court ah ngaihtuah a ni a, mahse thu buai ngaihtuahna ah hian midang te tel ve phalsak an ni lo. Thaw leh ni khan natural disaster law hnuaia Covid nineteen kaihhruaina dan bawhchhia leh sipai rorelna do dal tura mipuite fuihna puhna chungchanga thubuai siamsak chungchanga court in thuthlukna a siam hun tur a ni. Mahse, court lam hian thubuai ngaihtuah hun hi a chhan sawi chiang loin ti khawtlai a nih thu a puang. Kum sawm sarih paruk mi suh chi chuan an puhna te hi a pha a, a lam tang te chuan thubuai siam sak te hi politics hmanga inbeihna vek a nih thu an sawi bawk. Suh chi chungchang ngaihtuah hun tur tih khawtlai a nih chungchanga sipai lam leh state media te chuan thu chhuah engmah an nei lo. Suh chi i lo uar te chu engmah sawi chhuak lo tura thupek an lo ni tawh bawk. Su Chi hi eiruk thubuai leh official secret akbaw chia puhna thubuai pawh siamsak a ni tel bawk a ni. Sipaiten thuneihna an chan hnuah Myanmar chuan buaina an tawk chho reng a, sipaiten nawrh huaihawhte titawp tir tum mah se democracy thlawptu lamte chuan sipai rorelna duhlohna hi an la lantir chhun zawm reng a ni. Nimin November ni sawmthum thawh leh ni khan Chief Minister Conference Hall ah Myanmar atanga ral tlan Mizoram a lut te chung changa Consultation Meeting nei a ni. Meeting hi Pu JC Ramthanga Additional Chief Secretary, to Chief Minister in a kaihruai a, meeting ah hian sawrkar official te, Task Group on Myanmar Refugee, Central UIMA hruaitu leh Human Right and Law Network, aioh, te an tel a ni. Meeting ah hian Myanmar atanga refugee lo lut te chungchang harsatna awm te leh hmalakna hrang hrang tah lan niin duhthusam lo lai leh harsatna hrang hrang awm mahse sorkar leh tlawmngai pawl hrang hrang te thawhhona leh ral tlan te lo luhna kaw hrang hrang VC leh NGO inpekna chu chhuan awm an tih thu tah lan a ni a. Ral tlante pawhin tun thlengin harsatna lian tham an tawk lo niin hriat a ni. Chuti rualin dan leh thu pek ken kawh chungchang te, ruihhlo leh sualna hrang hrang lo piang thei te uluk zawk a vil zui a ngaihtu sawi lan a ni bawk. A ṭul ang zela sawrkar leh NGO te Myanmar refugee chungchangah hian inrawn tlang zel tura tih a ni. Khawvel chanchin thar beng ver leh ngaihnawm tak tak te thlir chhunzawm zel ang. Russia chuan khawvelah Covid nineteen variant thar Omicron hmuhchhuah a nih leh tak avangin he variant laka hman tur Sputnik vaccine var sawn thar siam hna an buaipui tan nghal. Gamaleya National Research Centre of Epidemiology and Microbiology chuan thawhtanni khan thuchhuah siamin Sputnik five leh Sputnik like vaccine te chuan Omicron variant laka hna an thaw kem tih an zir chiang mek tih sawi i, heng vaccine te hi sian danglam ngai a nih chuan ni sawmli panga hnuah Sputnik Omicron version chu an siam peih tur thu an sawi i, Nakum kum tir lama International Market lama Sputnik, Omicron booster shot engemaw zat pek chhuah theih an inbeisei bawk. World Health Organization chuan khawvela Omicron variant a darh leh theihna a sang hle a tih sawiin, he variant hmuh chhuah thar hi inthlak danglam nasa tawh em avangin a nghawngna tak a neih pawh a hlauhawm niin an sawi. Hemi rual hian he hri nih phung tak hi hriatchian loh tam tak a lawm a,

Social Democratic Party hruaitu Andersonian Ka Liam Ta ni Laini khan Darka sarih chhung Prime Minister hna a chelh hnuah sorkar an siampui Green Party in sorkar an thlawmna an hnu daw vangin a bang zui nghal a ni. Parliament ah sorkar budget pharh chu pawm lovin eptu party te proposal siam chu pawm a ni a, Eptu lam rawtna thlawptu zingah sawrkarna siampui Green Party hi an tel. Thaw tan ni khan Parliament member te chuan Prime Minister tur hi thlang tha lehin Anderson bawk thlan nawn leh a ni. Social Democrat Party hi Parliament ah party mala seat ngah ber neihin seat za thum sawmli pakua awmah seat za an nei a, majority an neih phak loh vangin party dangte thawhpuiin tangrual sawrkar an siam leh dawn a ni. Barbados ram chu Queen Elizabeth ii rorelna hnuaia awm tawh lovin mipui thlan rorelna ram a ni ta. Thaw tanni November ni sawmhnih pakua zan khan Queen Elizabeth ii chu an ram ho tu lu ber a nihna atanga pahin he mizan zanlai taiin Barbados chu khawvela mipui thlan democracy rorelna ram, republic, thar lam ber a ni ta a ni. Official a an ram hotu liu ber atanga Queen Elizabeth ii paih a nih hnuah an ram Independence a puan champha vawi sawmnga pangan a rualin zan laiah Dame Sandra Mason chu an ram President a tan lak luh nghal a ni. He hun hi Prince of Wales, Prince Charles leh Barbarian singer Rihanna te pawhin an hmanpui a ni. Thuneihna inthlakna lantirna a tlawmna atan British Monarchy-a ziahna chibai hlan Twenty one gun salute pek ka nih hnuah Royal Standard Flag chu la thlahin Barbado Flag in thlak a ni ta a ni. Prince Charles chuan an ram pahnih te chu Constitution a danglam hnuah pawh inzawmna nghet tak an nei reng a ni tiin Barbados ram tan bul tanna thar a ni a ti a. Barbados thian tha taka a inngaihchhunzawm zel tur thu a sawi. Hemi hnu hian President thar Mason chuan Prince Charles hi Order of the Freedom of Independence Award a hlan a ni. Barbados Trump hian nikum khan mipui thlan sorkar rorelna ram an nih tur thu an lo puang tawh a, mahse Commonwealth-ah erawh an la awm chhunzawm zel ang. President thar Dame Sandra Mason hi kum sawmsarih pahnih mi niin kum sanghnih sawmpariat atang khan Governor General a ni a, October thla khan Parliament-ah President atan thlan a ni. Khuin Elizabeth pahnihna thlakin Barbados ram ho tu lu ber a ni ta a ni. Khuin paw induhchakna thawnin Barbados ram chuan a thinlungah hmun pawimawh tak a luah reng tur thu a sawi. Sangkhat zakua sawmkua pahnih khan Indian Ocean Island, Mauritius chuan an ram ho tu lu ber atangin Khuin Elizabeth pahnihna pahin mipui thlan rorelna ramah a lo inpuang tawh bawk. Heti lai hian Elizabeth chu hi ram sawm panga ah Queen a la ni. Mizorama Pavuan Hans helicopter thlawh tirna atan Mizoram sorkar chuan kum khatah cheng nuai za sarih sawm nga tanga zariat in kar vel a seng thin a, sen so zat atanga a tam zawk seventy five percent chu sorkar laipuia Ministry of Home Affairs Senatawma Mizoram sawrkarin twenty five per cent a tum thung. Tun hma deuh khan Mizoramah helicopter a lo thlawk tawh thin a, hun eng emaw chen tih tawp a nih hnuah kum sang ni sawmpahnih atangin thlawh tir leh tan a ni. Helicopter atana sun sen so hi tam mah se hmanhmawh thila dam lo phuna atan a tangkai a, chuvangin sawrkar hotute chuan tuihtawp mai chi ni lovah an ngai. GAD Civil Aviation wing hotu ten an sawi dan in Pawan Hans helicopter hman man fixed monthly charge atan sawrkar in thla khat a cheng nuai sawm ruk pariat Sing sarih sangkua zan sawm nga pariat a seng thin a darkar khat zel a a thlawh lai a hman man hi cheng sing riat sang hnih zakua sawm nga pasarih a nih bak a helicopter chu darkar sawm riat a thlawh chuan cheng nuai za sawm thum pathum Sing khat sanga zasarih sawng pariat sen a ngai bawk. Helicopter hman man hi passenger ticket man leh hman man zawng zawng belh khawm hnuah sen so zinga zal sawmsarih panga chu Ministry of Home Affairs in a tum a, Mizoram sawrkarin sawilan tawh angin twenty five percent a tum thung a ni. Mizoram sorkarin helicopter thlawh tirna atana a sen chho hi tam hle mah se, chet suahna leh natna avanga rikrum thilah nun nachanna atana tangkai em avangin sorkar tan tih tawh mai chi a nih loh thu aviation wing hotute chuan an sawi. GAD Aviation Wing hotute sawi danin Pawan Hans helicopter Mizoram hman reng a nih bik chhan Mizoram sorkar chuan MHA atangin zawhna a lo dawng tawh a, Ministry of Home Affairs, MHA, hnenah hian Pawan chhan hian seventy five per cent subsidy ah an hman tir theih awmchhun a nih avanga hman a nih thuin an hrilhfiah tawh a ni. Mizoram sawrkar leh Pawan Sons inremna ang chuan tuna Mizorama helicopter thlawk mek chu August ni sawmpali sanghnih sawmhnih pakhat atanga February ni sawmpathum sanghnih sawmhnih pahnih thleng tur a ni a. Inremna in a huam chin a tawp hnuah thlawh tir zel a nih dawn leh dawn loh chu ngaihtuah that leh tur a ni. Kumin August ni sawmhnih pasarih tlaiah Diakon Kolasip-a mi pali tuizem chhunga an thihna thlengah nimin khan Inquiry Committee ten an thil hmuh DC Office Chamber-ah report an pe a. Report atanga a lan danin mi pali te thihna chhan kha oxygen kham khawm lo vang niin tarlan a ni. Forensic lam mithiam te report-ah chuan thi te taksa en diknaah mihring tana pawi thei, chemical, Chemical zungzam emaw tur emaw hmuh a ni lo a, tuizem tui erawh a al hle. Hei hian tuiah oxygen a tlem viau laiin carbon dioxide a tam viau tih a lanthuh an tarl ang. Natna awm dan report-ah chuan boral ta te chuap chu a inhlawh tawt nasa hle a, Hei hi boruak oxygen tlak chham vang niin an thihna pawh hi oxygen tlak chham vanga thihna nia a lan thu ta lan a ni. Post mortem report-ah pawh chhiat tawkte thih chhan hi thaw chham vanga thleng niin report a ni bawk. Heti lai hian engineer lam chuan tuizem sak dan ruangam an en dingna tuizem chhungah boruak thianghlim chet velna turin boruak luh leh chhuahna a awm tha tawk lo niin ta lan a ni thung.

Kum sawmruk son off vi lal enga diak kawn sa lem veng pawh a boral ve leh a ni. He chet sualna thleng chhui chiang tur hian District Magistrate Doctor H Lal Thlangliana chuan Magisterial Inquiry Team dinin Timothy R Lalhmangaia Executive Magistrate te, BDO Bilkaw tirh kaihhruaiin Doctor Engkunga Changte, DVO Kolasib leh Doctor HC Lalnunhlua Medical Officer District Hospital te chu member an ni. Viewer te hnena ngenna zep ve lei la, viewer zingah khan kan channel min la subscribe sak lo in lo la awm a nih chuan subscribe tih kha min lo hmeh sak ve a, min lo subscribe sak ngei turin kan han ngen che a, tin kan video upload thar te hi in lo dawn a, In lo hmuh nghal zel theihna turin in tan pawh a awlsam zawkna tur a ni dawn a, chuvang chuan notification bell kha in hmet anga all ah in dah dawn nia.